A dwi'n ôl heddiw a dwi'n chwarae gêm newydd o'r enw Forza Horizon 2 ac dwi yn chwarae hwn adras ond dwi bach yn rubbish chos dwi'n crasio a ma rwbath newydd jyst dod off o car fi. Dwi'n well yn dreifio fel ma neu fel, fel na chos dwi'n crasio lot. Ac um, dwi'n mynd i'r docs dwi'n meddwl Ac yym dwi'n mynd efo'r Lamborghini 'ma i'r docs a wedyn dwi'n cael dewis car rubbish a wedyn fydda i'n chwara' rownd ac yym fydda i'n chwara' rownd yn neud yn dreifio fe yym fydda i jys fydda i'n neud rasys a drei- a fydda i jyst yn dreifio rownd a neud bucket lists a betha fel 'na. Dwi yn chwara hwn adra. Ag chec- checiwch allan channel Rocket Major a Bob hefyd ma' nw'n ffrindia da i fi a ma' nw'n neud Minecraft a Forza ag yym dwi ddim mor dda yn hwn ag o- pry Odd Rocket Major yn neud o odd o yn dda ag ma Bob mae o yn chware fo hefyd so mae o'n dda ag ma'r ceir sy ddim yn even dreifio'n annoying chos ma nhw'n mynd o ffordd chdi a wedyn ti'm yn gallu rili yym dreifio achos bo' chdi'n crasio i fewn i n'w ag ma'r ceir ti yn erbyn hefyd achos ma' heina'n crasio mewn i cefn s- yym wel fatha 'dach chi'n gweld genna fi crash mawr a genna fi ddim yym mirror ar un o ochra fi achos o'n i'n sgripio ar y wal. fel ma a wedyn nath o jyst dod off fatha hwnna. Wan gynna fi ddim mirrors o gwbwl. Odd Rocket Major lot gwell na fi. Odd o'm yn crasho o gwbwl. Ag wrach chi iwsio dau peth i breicio. Un ai y ddau o rhein efo'i gilydd neu a chos ma' hwnna fatha ma' hwnna'n rei e-drift fel na. Chdi'n neu e-drift o hwnna dwi'n angen rhedeg ar ôl fo. Ac mae o yn... Mae 'na rhei pobl, maen nhw'n ffrindiau fi sydd yn chwarae Forza, online friends gyda fi adra, a dwi'n gallu siarad efo nhw a bob dim fel 'na. A dwi'n meddwl bod fi'n mynd yn agos i lle dwi angen mynd. Mae'n deud destination yn fan'na. Dwi'n meddwl Horizon Festival dwi'n angen mynd i. Ia, 'swn i'n deud. Dyna beth sy'n annoying efo ceir ma, um, sydd ddim yn chwarae achos ti jyst ddim yn gwybod lle ti'n mynd wedi ti'n edio bod ni'n crasio i fewn i nhw. Dwi ddim mor dda ar y gêm yma achos dwi'n crasio lot. Ond fe rai um, dal i fyny efo ceir eraill. Ac dwi yn hoffi fatha, mae yna un lle yma yn y gêm lle ti'n jyst gallu mynd a wedyn ti'n gallu gwneud jumps efo online friends. A wedyn neu fyddech, um, fyddech chi ddim wneud two plays ar y Forza yma, fyddech chi wneud ar Forza Motorsport 5. Ac um, gyna fi hwnna adra. Dwi newi pasio boi arall o fanna. Dwi ddim yn dda yn controlio ceir sydyn, just fatha um, ceir sydd ddim mor sydyn. Dwi yn ola o'n. Ac mae'n mynd yn nos, A mae 'di cymryd diwrnod cyfa i fi jyst cael i'r festival. Mae hynna bach yn stupid. Dwi'n hoffi crasio mewn i coed bach hefyd achos mae hynna jyst yn... mae... ti jyst yn cael gwared arnyn nhw. A rhai sy'n festival, mae 'na garej a mae 'na auto show lle ti'n gallu cael ca- ceir newydd trwy'r ffordd 'ma a wedyn fydda i yna. Lle mae'n deu Horizon Festival, dwi'n gorau mynd i fanna. Yn just mynd â'r car yma i'r festival ydw i. Ac dwi wedi crasio. Fama ydy'r outer show, chos mae yna llun car, os mae yna llun spanner, garage di hwnna. Rhaid chdi custom- customise y ceir chdi a bob dim. Ac fod i ben ac mae o yn deutha ni bob dim am dreifio so mae o'n cymryd hir i fod jyst siarad. Horizon Festival. Ond byddai ddewis car rubbish Pryd o yym o blaen o'n i'n cymyd dwi 'di anghofio enw'r car ond Lamborghini o'n i'n dreifio yn fan 'na. Car gora fi ar y gêm ydi Bugatti 'chos mae o'n dda i neu' stunts ag i ffeindio yym fatha boards 'na sy'n roi credits i chdi a wedyn ma' rai' chdi brynu petha out o show. Ok, na i ddisgwyl. Mae'n dweud please wait man achos mae'n rhywbeth yn siarad ond dwi'n yn gallu clywed o. Ok. Hwn, Toyota o'n i'n hoffi. Dwi'n misio hwnna. Um, dwi'n mynd i fynd mewn BMW. Slash car. Um, car gorau fi o'r fatha o'r darn yma i gyd ydi'r un ydi'r Toyota ond dwi'n cael hwnna drwy'r adag so na i dreifio i'r ras yna yr un sy'n deud new ar y fo fanna a wedyn na i dreifio yn y ras yna dwi'n siŵr faint o fawr dio Cer mwn yn fawr o ras Horizon Heats na'i dal neud o ddo iawn so BMW mynd i rasio ac wrach chdi rasio fatha planes a ti cael Ferrari gyn hwnna ac mwna'n dda so gael dreif y car fi wan plîs diolch car yma yn car da radio system dim ond angen radio chos mae'n anodd i grasio chos mae'n rhaid i controlio fo'n hawdd mae cameras yn fanna a fanna speed cameras dyn nhw neu speed trap a nath hynna jyst gwneud fi grasio ie speed cameras dyn nhw so maen nhw'n deud faint o sydyn ti'n mynd ag yym ti'n ang- efo ceir mwy sydyn fedra chdi os ti ar ma' na ll- airport a wedyn yn fanna fedra fedra chdi yn y airport ti'n gallu ma' na jyst peth mawr ma' na yn yr airport ma' na fatha lein mawr a wedyn ma' na cameras yn fanna A wedyn fedrwch chdi testio fan'na faint o sydyn ma'r car chdi'n mynd ac ma' fatha yym ma' 'na un car fedrwch chdi ca'l yn hawdd o'r enw Ultima fedrwch chdi ga'l rili hawdd cy- top three finish top three and I get a wristband. C- dwi'n cefn dwi meddwl rwla yn y cefn. Car glas fi genna fi. Ie fan'na dw i. Naci. Dim hwnna dw i. Hmm. Hwn dw i. Oce, so start reit o fent pryd dwi isio, a wedyn na i gychwyn a trio curo yn y top three. So na i ddisgwyl two hours later. Oce, start reit, get ready, three, two, finish in top the top three. Dwi'm yn neud lot o rasus yn y hwn. Mae o'n anodd curo rasus ag chos fatha pryd ti efo ceir rubbish fatha hwn mae'n anodd curo rasus. Ar ôl y ras yma ella na i fynd rownd i chwilio am fatha checkpoint Naci dim checkpoints am petha eraill fatha ma' 'na fatha petha fatha boards ydyn nhw ti'n gallu cael credit gennyn nhw. Ma' 'na un yn y airport ond ti gor'o' ffli- fatha ti'n jympio i ga'l hwnna. Dyna be' dwi'n hoffi am Bugatti ag dwi yn ras cynta' fi rili yn ras cynta' fi 'chos Dwi dwi'm yn chware lot o rasys yy ath yn tŷ fi ag cêt a so bŵff. Oce dwi yn ola ŵan. Yndw dwi'n ola dwi'n angen catsio i fyny. Mae'n deud position fi fan 'na dwi'n ola achos dwi'n un deg Dwi, ma na 12 person yn y thing a dwi'n 12fed so dwi'n angen jyst catsio fyny efo'r car nath chos dwi'm isio bod yr ola yna bach yn disappointing efo BMW ma. Yym o no checkpoint yn fanna. Dwi isio gwbod lle finish in the top three ma'n deud yn fanna oce. Dim ots am checkpoint, checkpoint missed, ie iawn. Yym, o no. Mae'n annoying. Mae pawb rili o flaen fi wan. O na, dwi wedi colli. Dwi wedi definitely wedi colli. Dwi wedi colli'r ras ma. Dwi'n mynd i just gafal. Dwi just mynd i adael troed fi lawr ar thing. Dwi ddim yn mynd i Dyn ni'n fawr. A dwi definitely wedi colli. Do, dwi wedi colli. Not fair. Dwi'n mynd i drio ras na eto. Restart. Dwi'n mynd i trio wneud yn well tro ma. So, peth annoying ydy, chos mae yna ce- ma' 'na pobl sy'n well na fi'n dreifio ar y gêm. Chos dwi'm yn chwarae'r gêm lot i mwy. Finishing top three. Dyma fy... Dwi'n meddwl bob tro mae'n deud three to one go ond dydy o ddim. So come on, dwi'n angen at least bod yn gynta neu yn so, at least ddim ola tro ma. Cwig, dwi'n angen ti. Na, mae o mynd i basio fi. Mae yna rhai pobl sy'n dan gêm, rhaid chdi wneud yr asus mwy neu unwaith. Os ti efo car da hefyd, ond dwi ddim efo car da a dwi jyst newy gychwyn na yn ca'l ei Horizon Festival ni. Oce dwi'n top five so ma' ynna'n dda, dwi'm yn top three ddo. So at lea- at least ca'l pedwerydd Dwi'n gynta ar y funud. Position fi 'di cynta. Dwi erioed 'di bod mor dda ar Forza o blaen. Dwi'n meddwl ella fydd rhywbeth yn ga- dal fyny efo fi ddo. Os dwi'n bod yn slow ar corneli, yn fama o'n i'n ola tro dwytha. Ac os dwi'n slow ar corneli, mae hynna'n annoying. Herwydd ar corneli, ti'n gallu cael dy takeover mwyaf. Dwi'n angen cael i'r finish line yn top three. Ok, dwi yn drydydd. Actually, dwi'n gynta. Come on, dwi'n angen cur o'r ras yma. Sa'n dda, swn i'n dod yn olaf wedyn, swn i'n dod yn gynta. O'n i'n wythfed, wan dwi'n gynta ac mond yn curo. Os, os dwi'n colli hwn, fydda i'n drist. Na, dwi definitely di curo. Brrr, i drift yn diwedd. Ia, yes, nes i ddod yn gynta. Tro dweitha yn ola, wan yn gynta. BMW hefyd. Pawb efo Audis, Jaguars, Nissan G... Nissan GTA, na ci, dim... Waw.

yn mynd fatha ti'n cael chydig o credit a XP a beth fel yna. A ti'n mynd yn well yn y gêm, ti'n cael mynd i llefydd gwahanol. Ben diw na fanna yn siarad. First place dwi. So dwi'n hapus bod fi wedi bod yn gynta ag Dwi yn fanna yndw efo wristband fi. Dwi meddwl y tri y dau dyn arall yna nath ddod yn cynt- yn ail a trydydd hefyd ag mae o'n mynd yn car da fo. Wan dwi'm yn gwbo lle dwi fod i fynd wan. Dwi meddwl yn y car yna dwi'n mynd. Dwi'm yn siŵr. Naci yn Audi fi dwi'n mynd. Na BMW ydy hwn. Oce so ras ydy hwn naci jyst destination points ydy o. Dwi'n angen mynd i rywle fatha'r docks neu rywbeth. Ond dwi'n gorfod cael hwnna mewn llai... Dwi'n cael 650... Na 6500 o XP os dwi'n cael hwnna o dan hyn faint o amser. So dwi'n angen cael hwnna'n sydyn. Sydyn, sydyn. Dwi ddim yn dda'n dreifio yn slow, so, ond mae o'n haws dreifio'n yn sydyn os ti isio mynd i llefydd ac fatha bo mam chdi neu rhywbeth yn dweud gyda chdi ddim lot o amser rwan so yn lle gafael brec lawr a bob dim fel yna jyst dos yn sydyn Ac yn lle iwsio A fel brêc pryd ti isio mynd yn sydyn, iwsio um, reverse. Hwna dwi'n iwsio fel arfer os dwi eisiau mynd really sydyn i rola. Ac dwi'n meddwl gyda fi lot o amser o'n chwech munud i gael i rola. Dwi yn trading points, what? Dwi'n angen skill points hefyd. Dwi'm, ie, genna fi'm lot o peth i skill points. Dwi'n angen skill points chos wedyn fydda chdi cael fatha skills gwahanol i increasio car driving chdi. A mae hynna'n dda. Dwi wedi completio nhw adra ac dwi efo loads o ceir Dwi efo dwi efo rhan fwya o'r ceir jyst fatha y car gora na dwi ia y car gora ag chwech car arall dwi'n angen i a wedyn dwi di completio ceirs yym dwi'n licio a gynna fi loads o ceir dwi'n licio ma' na ma' rhan fwya o'r ceir ar y gêm dwi'n licio ond Yn ar Xbox cynta fi dwi'n angen na ar Xbox ffrind fi gwarn ma ma mae o efo lot o geir mae o'n well na fi'n forza enw fo di ar yy game tube enw fo ydi yym bob one two three two thousand and seven mae o'n ffrind i fi ar oca major hefyd mae mae o'n ffrind i fi. Jyst pum munud genna fi wan a dwi'n gweld destination fi. Ag yym ma' dad dwi hefyd yn hoffi chwara' fatha bo- m- ma'n debyg fatha bod yn chwara' Forza achos mae o pryd mae o'n mynd pryd mae o'n chwara' gema gwahanol fatha GTA yym Mae hi, dad cefndar fi dwi'n meddwl ydi o, neu rywun. Ond mae rhywun o ffrindiau fi 'di deud bod nhw'n chwarae GTA a wedyn mae dad nhw'n gofyn um, ga i chwarae, ga i jyst neud rhywbeth ar fo, a wedyn mae e jyst cael car awesome ma, a wedyn mae o'n rasio uh, person nath o ofyn tha, so mae hwnna'n dda. Dim dad fi ydi o ddo chos di dad fi ddim yn gadal fi chwarae GTA na'm byd. Dwi'n cael chwarae Halo, ma' hwnna'n gêm dda, a Terraria. A ma' heina ddau i 12 a 16. So ma' dad fi'n deud a mam fi'n deud bod o'n fine i fi chwarae heina. Ac o'n i'n chwarae yym Halo gynnau efo Bob One Two Three Dwi'n mynd for wrong, na i gorfod neu hyn. Dwi'm yn gallu neu na so dwi'n gorfod reversio. I think I'm here. So na i mynd for ma lan. One way road lawr fanna dwi'n meddwl. I mynd lawr fanna. Ti'n gallu mynd o rhywle arall. So dwi'n meddwl fydda i'n neud yma'n amser byddaf.

Nath o'm gweithio. Sbia faint o crashes dwi 'di ca'l. Yym. Ia. Fama ma' Ben 'di dod i fewn mewn car da fo yn dwi meddwl Nissan GTR ne' rwbath fel 'na nath o ddod yn. Dwi'm yn gwbo be' nath o ddod yn ag ma' hi'n mynd i helpu yn y garej. So mae hi'n deud welcome in what can I do for you today neu rhywbeth mae'n deud. a dwi'n gwybod be mae Ben yn deud na hi. So mae'r car gwyn na, um, dwi'n hoffi'r car yna ag yr un gwyrdd. So dwi'n mynd i trio cael fatha off-roading. O, ni eisiau gwneud mwy o rhasys. Ac na i endio'r episod yn fama. Ac gweld chi'n episod nesaf, so ta!